Sami Serkan. Belê şev baş temaşevan û şopînerê Peyv TV Temaşevanên hêja berî ku em derbasî nav bernama xwe bibin, destxweşiyek taybet ji bo hevalên me yên li ser kontrolê yên ku hêj şevoyê bi me re alîkar bin. Her wiha di destpêkê de bi navê xwe û bi navê Yeketiya Nivîskar û Rojnamevanên Kurd li Sûriyê bi xêrhatina we dikim. Temaşevanên hêja dûr neçin. Xeleka me ya îro cewaz e. Mîvanê me yê vê xelekê Şêwekar û nivîskarê Kurd Zuhêr Derwîş ji bajarê Qamişlo ye. Ew di sala du hezarî de berê xwe dide welatê Elmanya ji bo ku pênûsa xwe azad bike û hêvî û daxwaziyên xwe pêk bîne. Ew di riya tabloyên xwe re êş û azarên miletê xwe dide xuyakirin. û ew bi tiliyên xwe tabloyên xwe çêdike. Ew dibêje pirtûkên min behsa êş û azarên miletê Kurd dike. Û ew ne tenê nivîskar û şêwekar e, lê belê wî gelekî kar û xebat di warê mirovahiyê de jî kiriye û di warê gelemperiyê de jî kiriye û niha jî Gelek kar û xebat ji bo zarokên Kurd dike, ew dibêje zarok ew pêşveroja me ne. Temaşevanên hêja berî ku em derbasî cem mîvanê xwe bibin, me vîdeoyek amade kiriye li ser kar û xebatê wî, em ê bi hevdira temaşe bikin û piştre em ê vegerin.

Belê careke dîn silav û rêz temaşevanên hêja. Wekû me bi hev re temaşe kir vîdyoyekî balkêş bû. Berî ez derbasî cemîvanê xwe bibim min hez kir ez vê postî pêşî we bikim. Ev post Cara yekem e ji bo Peyv TV dihête rêkirin. Bi pûlê tiştekî bi rastî gelekî pîroz e. Bi pûlê Serok Mesûd Berzanî her wiha Nemir Mela Mistefa Berzanî heger dihête xuyakirin ji bo me hatiye şandin. Namayek bi dest jî ji bo me hatiye nivîsandin ji bo Peyv TV hatiye nivîsandin. Em jî destxweşiyê li mamoste Zuhêr dikin ji bo me bi rê kiriye. Bêguman ev pûl li hûn dikarin li ser postên xwe xin û bişînin her bajarekê, her dewletekê. Yanî tiştekî balkêş e dema merov dibîne nameyê Serok Mesûd Berzanî yan Mela Mistefa Berzanîyê nemir li ser e, wê demê merov gelekî dilgeş dibe. Karekî pîroz e. Destxweşiyê li te dikim Mamoste Zuhêr li ser ev karê pîroz. Gotevar û ji hevalê te re alîkarê we û xizmetkarê vê programa we ez kêfa min tê ku kêfa we tê ew kêfa min hûn dikemilînin wek îro îro min ser Facebookê jî dî ew roja Kûbanê bû ez sed rehmê li şehîda dikim û çêk û merivê wa û xwediyê wa jî sebrê û dilevaniya wa şehîda dikim. Belê em jî bejna xwe ditewînin li ser ji ber şehîdên me komkujî ya Kobanê em jî bejna xwe li ber wan şehîdan ditewînin. Bi rastî rojeke xemgîn bû. Kekê Zuhêr. Em careke din xêrhatina te dikin û her emê ji vir de jî dest bi bernama xwe bikin. Kerem bi ser çavê min ya Rûsel. Spas. Kekê Zuhêr, wek ku niha jî dît û me got e tema şevanan jî ev pûlên ku te bi wêneyê Serok Mesûd Berzanî û bi Nemir Mele Mistefa Berzanî te çê kiriye û bi fermî di hikûmeta Almanyayê de hate qebûlkirin, Wek ku em hemî dizanin di Almanyayê de tişt wisa bi asanî bi rojekê û di diyan û heyvekê jî tu nikarî tiştekî zû zû bikî û yan encamekê bi dest xwe bixînî. Tu çend pê damayî ev fikre te ji ku anî kî bi te re alîkar bû? Di heman demê de jî armanca te ji vî karî çi bû? Xwediyar manca me tune û mad wekte ew çi şehîdê me tev di dilê me de ne û serok û rêberê me dilê me de ne ew kes nika ji dilê me de ev ser ne ser pola em çê dikin ev ser pola wilo hat bala me û Carekê ji mir çêkirin dost û hevalên min yan man bûn. Wekî te got ji bona fikirê wê. Ê mir ser pola xistin carekê. Û jam ji wan pirsîm û kaw çilo we çilo çêkiriye. Ji mir got ji mir tedî pêş min kirin be çawa çê dibe. Min jî ew fikir kir got ez

dest pê kir ew çend qenata jî dest pê kir û Rûdaw jî camê re wa wa dest pê kir Kurdistan TV ew jî hat bêdekê ye. Belê kerem ker. Gob herek ji wan jî namak şand û bi rismê nemir Mala Mustafa. Dest xweş. Bi rastî jî karekî pîroz e. Yanî yanî qet li bala merov nakeve merov rojekê tiştekî wisa çêbike lê bi rastî te tiştekî cewaz çêkir. Destxweşiyê li ser vî kara vî karî pîroz li te dikim. Wekû min ha vîdeoyên vîdeo vîdeoyên te temaşe kirin gelek tiştê de bala min kişand. Yek ji wan tiştan Ku tabloyên te xemilîne bi nîsk û nok û tiştê xwarinê pê de girê daye. Yanî te ev fikre ji ku anî? Tu çima van tiştan bi kar tînî di tabloyên xwe de?

ew xelkê te dî li berê li kampê li kampê li aliyê ber ew xelkê nan ew te dî wek sindoqa dan wan sindoqê xwarinê bûn canî ji wana min dêwa xelas dibûn me bi wan me bi wana dirsiman te dî ew tiştî nebû cem me bi wana dest Yanî tu çawa derbasî erdê em bibêjin Almanya bûyî her te dest bi karê xwe kir Almanya ji tadel min kir ew tedî zilma penaberiyê jin hat û zilma dayîkbûn jî ez dayîk bû min yanî zilm û zilm yanî ew menbûz wek dibê yanî kurd yanî zor va dayî me ser bê çî ki ji bebî gelek tengasiya re derbas bûwe diyare ew ew ew rengê xwarinê ew mesela tişmiştê xwarin marinê tedî misamal dikin heya ne mesela tiştê xwarin yanî taytê sabûnê Belê me qehwe jî dî te te gelekî ciwan qehwe jî bi kar aniye. Vîno ew vayne nizanim ew hemû diçe. Tu çawa bi kar tînî bi çi wan pêda dikî çawa tabloyên xwe pê dixemilînî? Ku ez li ku ez li bedbaxê bim fikir tê serê min ew ra ew ra ma ew wek wek bi erebî jê be wehî ew no tiştek tê nefsa min ez min nexwendî yanî min risim nexwendî ew şêwekarî nexwendî lê ew ew şik tê ew wehya wê tê min ez racim ya ya mesela zeyta zeytûna bi ya ew zeyta kundira heyî detkê kundira zeyta wê jî ew hepkê rengê jî xweşik Te deryakî der me ver kir. Te dibêjî min şêwekarî nexwendiye. Lê em tabloyên te dibînin ne kêmtirî kesên ku şêwekarî xwendibin, xwendina balayên bilind derbas kiribin. Yanî bi rastî jî tabloyên te gelekî balkêş in. Baş e tu çawa fêr bûyî?

Bera me destpêkê jî anî ziman me got her tabloyekê te êşa jiyanê li xwe digire. Yanî tabloyên te jî hemî yek temaşe bike bi rastî her yek e, maneyekê dide, weteyekê dide. E, hinekî xembarî jî têde heye, bîtir reşayî têde diyar e.

Goya be tiştê tê nabînim ev çi ye? Min rabû pêşê kirê min got min telefona yê vekir ew kamera manî ser min jê re weze kir got bêhna wê çi giya. Ji heta di di çîka xwe cî wilo nivîsandî yanî bi çi bi çike bi ke çi mewqifî yani. Ew bi xwe hêvî hêvî di her tabloyê min tane û dar di hemû tabloyê min de. Dar û hêvî û û pîrek jin û û zarok. Belê. Yani o canaje jî beşaret ya ez ez wilo maqsud bet şiya. Çima? Ew êşa min e ez wilo dêrim alîkî. Yani tu tişna taybet bo xwe jî çê dikî. Ez bawer im enternet çû. Probleme enternet heye îro bigurin. Şehnaz spas ji bo te jî ji bo temaşevanan hemî yên ku me dişopînin dest xweşî li we dikim. Hûn hêja ne bi rastî em jî bi we dewlemend dibin. Dema ku hûn me bişopînin, hûn piştgiriya me bikin, Em jî bi wê demê bi we dilgeş dibin, dewlemend dibin. Wekû me anî ziman careke dîn em mîvanê xwe bi we bidin naskirin. Şîwekar û nivîskarê Kurd Zuhêr Derwîş, Heger hevalê me li ser kontrolê bikar bin têkelî, ez bawerim mamoste Zuhêr hat. Deng heye heger hevalê mêl ser kontrolê e, bikaribin têkelî li gel kek Zuhêr bikin wê gelekî baş bibe lê em henekî behsa mîvanê xwe bikin careke din mîv be ez bawerim hat kek Zuhêr kek Zuhêr deng heye Mêvanê me wekû me destpêkê de jî anî ziman şêwekar û nivîskarê Kurd ji bajarê Qamişlo ye. Ew di sala du hezarî de berê xwe daye welatê Elmanya ji bo ku pênûsa xwe azad bike, ji bo ku deng çêbû ez bawer im vayê hevalê me li ser kontrolê dibêjin deng çêbû. Mamoste Zuhêr. Dengê min zêt e? Belê. Em werin li ser te got min gelek êş û azar li welatê Almanya jî dîtiye ne tenê di zaroktiya xwe de bêguman her yekî ji me di destpêka jiyana xwe de gelek tengasî jî dîtine yanî ne te tenê jî gelekan dîtiye ji bo moralê te jî kêm nebe. Tel Almanya dibêjî cewaza min yanî pasporta min heta niha li ser nivîsandiye ku ez bê welat im. Başa wataya bê welatî li cem Zuhêr Derwiş çi ye? Ez bawer im pirseke xembar bû tu bi vê gotinê gelekî dêşeyî. Lê ez dixwazim tu ji bo tema şevanan jî bidî xuyakirin yanî merovek em em hemî dizanin ev welatê yên ku li merovan dinêrin, yên ku mafê merovan diparêzin heta niha jî ewqas sal tu li vir dijî û di pasporta te de tu dibêjî gelek problem ji bo min çêkirin, gelekî tade li min kirin. Her wiha di pasporta min de nivîsandiye ku ez bêwelat im. Hinekî ji bo me biaxife li ser vê yekê ka çawa û wetaya bêwelatî jî li cem Zuhêr Derwîş çi ye? Ez derbasî ez ez hatim Almanya wek te got muştegelata zêr bi ew me kişa ezab dîtî me kes kurd tine ku ezab nexwarî kuja pirçe dinyayê bi kurdeke çê bû wê nabî kurd ezab xwar ez li Almanya tayî ser çîka min nêbisanin bi ser ew li cû min danîn ew Sûrî ew ew ew spayis danmalo wek kaxet kêbû

Ma wan vê dinê vê dinyayê giş dihewînin. Wina Afrîqya û ji ji Hindê û û Myanmarê û nizanim Sîna û gişa dihewînin. Ez Kurd im jî bîrî bi navê nî Kurdîtiyê bihewînin. Ew ew ew çîka me ew bû. Û cava jî tade gelek li min kir bi rastî. Deh sala ji min çêne dibiz bişixulim, çêne dibiz derkevim. Danê zarokan min jî qut kirin şeş sala. Zarok miçê bû, dimehê bû û şîr cayê tune û şîr bodra didan. Ew bodra jî ser bi xwe dikirin. Goya dibe divegare welatê xwe bi bi kêfa xwe, bi qîm û reza xwe. Em ku welatê min tune î kam biçin Kurdistanê zem Kurdistan. Îja wan jî wan jî hepî yanî vaya mecalekî gelekî dû dirêj e bi ware. Lê heta ana ke zaroka me ana bûye keçika min mezin bûye hejde salî. Hejda û dimeh kirin û heta ana ew şadayenî mîradê tune yani ne tişkî Temen dirêj bê. Erê xwedê. Îca te got bêwelatî xwedêyan bêwelatê me xuyayê me wilo bimîne. Îca zî hengê ze di nav xebatan pir in nava de ew serok merokê wan ez dibînim serokê wan wezîrê wan carê em civat mivat çê dibin. Ya heflenên me ew hazir in carna jî ew hazir dibin. Wilo sibe çê dibin wezîrê wana

Hêvîdar im û ez dibêjim em em bira em dilê xwe xweş bidin. Nêzikde wê welatekî me çê bibe. Belê. Hêvîyame tek Mesûd deheyî inşallah destî bigirin ku destî hevdû bigirin wê çê bibe. Yekbûna me ew hêza me ye û inşallah pêşverocê de jî em jî bibin xwedî welat. Kekê Zuhêr Te pirtûkek çêkir bi navê Babereistan. Tu dikarî hinekî behsa wê pirtûka xwe ji me bikî ji bo me bikî gelo ew pirtûka behsa çi dike, çi di naveroka wê pirtûkê de heye? Ez bawer im te bi zimanê almanî jî nivîsandiye pirtûk. Ew xwe bi zimanê almanî tenê nivîsandiye. Min ji almanan nivîsandî ma em kurd em kurd qise tê hevdu zanin. Yani em kurd em tişt miştê em em çîrokê kurda zanin.

Roza de kudar. Bele. Ew bu destpêk avê ew yani. Û Bavaristan xanima me ji bayar e. Ew ji Kurdistanê me û mû wê çêkiriye. Me bi zimanê qedî mijer gotî wê nîvisandî. Ji ber ku xanima te jî alman e.

Ji ber ku tenha anî ziman tu dibêjî Kurdên me hemî êş û azarên me dizanin. Lê tu dixwazî êş û azarê miletê xwe bigînî kesên biyanî. Kesên Elman ne. Belê. Û goçê bipirse ji mir tekeve zê bi îngilîzî jî binivîsînim. Bes yanî e, bi rastî ew ew ew e, siyaset siyasetmedarê wan a zanin.

Keke Xurşîd dibêje em bi navê tîma Peyv TV kêf xweş in bi te ku tu beşdarî di di bernama zarîname de bi xêr hatina te dikin. Pêşwaziya germ ji bo te dikin. Dilê dilê min jî ji bo wana her e, e, germ e û vekirî ye û spasiya we dikim. Kêfa min tê ku kêfa we tê hûn dilşad bibin. Ew daxwaziya min, ew hêviya min ku ku miletê min bi kêf bibin. Yani ew daxwaziya min ez digiyem daxwaziya xwe bi vî rengê hane de. Belê. Kekê Zuhêr te ez bawerim tu amûrên muzîkê jî çêdikî wekû me di wêneyan de dît bi rastî tu gelekî dewlemendî me gelek tişt di vîdeoda dîtin. Te amûrê muzîkê jî çêkirine ji bo zarokan lê te xemilandiye bi ala bi rengê alê Kurdistanê. Bi rastî jî balkêş e, tiştekî xweş e. Te ev tu çawa çê dikî yanî van amûran tu çawa çê dikî? Çi bi kar tînî? Û te xemilandiye bi rengê ala Kurdistanê ya herî girîngtir.

Em sa her çileta têl davêtin. Îca buan têla meşxul Medan carê wê jê tayên me goqey bûn bûn dek bêj kêfa me Îca gelek jê pir pir jî yanî fêr bûn yanî pir hunermendên me maşallah janî bua bua wê wî rengî fêr bûne. Li êm ez fêrî ez fêrî tamborê ne Türkçe dikî û tu fêrî wê jî nebû. Nexa ne ew ne çîka ne ew neketî xwîna min qas ma ez alatê alatê musîqa hemû cem hene yani ta yani tişt yani serê sedî not not û heşt li ba min hen yani bes ez fêr nabim Baş e tu tabloyên xwe çawa difroşî nirxên wan çend in Elê burî dixwazim ew ew ewana nav zarokan şê dikim ji bira giştir bêjim ew nav zarokê medreseyê şê dikim wê hedanê ê elman ez war şê dikim erê ez war şê dikim dedî carê ew jî mesela alîkariyê diçînin ji komera min ez bi rengî ez ez ji war ji war şê dikim ez bê ba wilo me berê em berê wilo şê dikim ew jiyana me wilo bû em vê rengê jiyan dibûn Belê. Başa Belê tu tabloyên xwe çawa difiroşî? Nerxên wan çend in? Tabloyê min ez maradê wa şê marad dawa geba dawa marad atkin teman ez ez galeriya şê nakin. Ji ber ez naxwazim bibe mesela ticaretê kêfa min jî bat ştar nayê. Ez tabloyê xwe nafiroşim mûro. Tabloyê tabloyê xwe ez dikim diyarî ji bo penabera.

ez geba bê madiyên ez nafiroşim birastî ew ez nikirî diyarî ew diyarî geba guher bi ji penaber ar û penaberê li Kurdistanê de bê li kija pirçî bi got hûm ew be ew li welatê min fêrî jiyana alîkariya hebibin Belê. Ji xwe em ê werin ser wê babetê kekê Zuhêr em dizanin te gelekî xizmet kiriye destxweşiyê li te dikim em ê werin ser wê tiştî. Te got tu tabloyên xwe nafroşî ji ber ku tu nirxa li ya me ji nirxeke biçûk nabînî yenî. hemî êş û azarên te dibêjin tabloyên te. Xanima te belê xanima te wekû tenha got Alman e lê em dibînin karê te hemî di warê kurdewariyê da ye, di warê kurdistaniyê da ye. Di heman demê de em ala Kurdistanê dibînin li pişt te ye yan te bi ser xwe da li dar li dar da kiriye.

Belê. Nizam di bala xwedayê ne de ew rism key de di bala dikê ew jî suret ala Kurdistanê. Xanima min magaba goyeka xanima yekî Emerîkî baya qey wî Emerîkî jî alîkarî Amerîka jî kir yani.

Weke camê weke camê rê kat cemê mayê dibi oba oba buga maçterê ê Hanover şmaştî. Ha cemê vê de ki cargê malê ji meselê kurda ji kurda bêtir zane.

Rast e. Tişkî ne tabiye yek edê ser Kurda zanî. Mican got pêrek xanima min jî wilo yani zana heme tiştî dilê wê na xebatê bêhtir ji min bêhtir jî bike. Rastî. Jî hatiye destxweşiyê lê dike. Lê rast e. Ava ne dibîne Belê. Sor û kesk û zer e û ala ala e, rok di ser e, ke- e, çika spî de yani ala Kurdistanê ew xwe. Belê ala Kurdistanê ya bijî. E, Dest xweşiyê lê dikim bi rastî. em, Yanî jineke Alman wisa e, kulturê me biparêze yanî filiklorê Kurdan li xwe kiriye. Bi rastî tiştekî balkêş e. Kekê Zuhêr em dizanin gelek kar gelek kar di destê te de hene. Yanî tu nanê sêlê jî çê dikî. Tu çawa nanê sêlê çê dikî? Min gelek wêneyên te dîtin li cadan, li kolanan tu çê dikî. Tu çawa çê dikî? Telvir çawa rixset biriye tu bikar bî di cadan da vî karî bikî? Li destpêka wê ne bi rastî Mirsedê wilo kultur pêş bû. Hepla wanî kulturî bû li penekan çêkir. Îja wana dav kir got divê te li gel me çêke. Ew ew ê te dî kişa valê min bi rastî ew Burga maaş sero serokê belediyê. Çab miket go ile têbê ceme jî çêkir. Yaxê min go me carkê çêkir ca zarokê zarokê elman û û û diyê wa babê wan aptedî ew tev de mulo malbatî gelek jê dixwazin bi kanan û kanan û vayê xwediyê nanê çê her şaraya de dikevin meşin me dikan diga bab meşin ji bajarê xwe. Kengî de jardîna çêke. Zarok ha ba mama ma ba xwedî ê gonanê sêlê çêk ya. Yani îcaya jî nema karim rastî ez ez pê berdewam bes ew taba wê pir ew ber wê dixanê şeş heft saeta heşt saeta carê deh saeta û ja xelk hezaran Baş e, wekû em dizanin şêwekar gelek amûran bi kar tînin wekû firçeya û gelek tiştan bi kar tînin ji bo ku tabloyên xwe çê bikin. Lê di heman demê de em dibînin ku tu bi tiliyên xwe tabloyên xwe çê dikî. Ev yek ji bo te ne zehmet e? Zehmet na. Ji ber bêhna min dikevî lê.

Ez hemû ez ana bi şekil bi şekilkî tebayî ez ez tabloya xwe ez hemû renga de pêk tînim. Rengek mumayez li ba min tune ye. Ez renga teba hez dikim. Ji ber ku ez rehya xwe gava sêxê me divê ez xweşbûnê bidînim. Rengê reş bi jî gava ku ez ez pê Gava zêbiya xwe nexim rengê reş di ew yani tabloyê jî çêna. Bi rastî jî bal kêşe kekê Zuhêr ez ê rojekê werim bibim mîvanê bibûrin. Bibim mîvanê mala te û ez dixwazim e, ew tabloyên ku tu bi qehwê çê dikî li pêşa min çêbike ka tu çawa çê dikî. Gelekî bal kêşe. Dest xweş li ser karê te. Mala te yê mala wê kîja Tê tê bi xêr bê mala ew çi vextê tê kî dijî mala mala ber li her kesî vekirî Spas ji bo zimanê min de te. ez gelekî dilşad bûm. Belê, spas ji bo te û malbata te. E, ta niha te çend pêşangeh li vê derê çêkirine?

Belê. Hewa em hafizin û birga master û namkîn ew ê hazir bibin. Ê siyasîn hazir bin. Yani hema giş ev ne yani çi tilku binere cerîda ne û hayata mı bûy ew ne. Te jiyanek taybet ji bo xwe çêkirê û dinyayek taybet ji bo xwe ava kiriye di nava tabloyên xwe de.

Hêvîdarim zûtirîn dem ew pêrtûk jî were çapkirin û bigê ber destê me. Ev ser tabloa diştexile. Her tabloyek min helbestek jer çêkirî. Bi zimanê Elmanî. Belê. Her tabloyek bi helbesta wê heye. Baş e tu difikirî di pêşverojê de pêrtûkên xwe wergerînî bi zimanê Kurdî? Na. Wek bu goma ne milletê milletê milletê me êşa xwezanin yani em kes ji me tine bêj. Yani Kurdek di dinya di serê rûvê vê mercê tine êşa wî tine. Êşa Kurdî bêwelatî dilê wî tine.

Belê. Ez goyê teşî ma ez gava guazbêdek el Almanya û Mûnîka li dodirma wişkeşka xwe bikir yani ez goyê teşî. Heta ez bimrim ji bîra min arda. Tiştin hene di baran di di hestiyê me ro dimîn. Hestî jî biriz wê mala bi dimîn. Mamoste Silêman dibêje hemû tabloyên te dar in. Yanî wataya wê yekê li cem te çi ye? Dar hêviyet dime. Darê Elaka darê gozdek em derbe ji ez dara dibînim ew hêviyê didin min ez wekî wek rehekî nû didin min zan. Alergiyê didim alergiyê didim. Dar dar didi û nas nîn. Yani dar didi bê muqabil. Rast. Başa Em dibînin gelek çalakiyên te tu gelekî berê xwe didî zarokan, te gelekî kar û xizmet ji bo zarokên Kurd kiriye. Baş e tu çi hêviyê di wan de dibînî? Ez hêviya min di wan de heye wê bibe înşallah. Ji ber ku ew ê ew ê pêşeroja min in. Belê. Vêya min dua heye ew fêrî fêrî pênûsê bibin û fêrî alîkariya hev bibin ji hev hez bikin. Ez bawerim bi vê rengî tenê welat ava dibin. Belê. Ber ana gaz li Almanya ev çiqasê min ev tiştek min Almanya dîtî. Yani ana evê evê xwebexş

Got, Got ew fêrî pênûsê bû. Belê, em jî hîvîdar in, ji ber ku wek û te jî got zarok ew pêşveroja me ne. Baş e te gelekî xizmetî kurdên Rojavayî Kurdistanê yên li kampê li li Bakurî Kurdistanê te kiriye û herwiha te sê pirtûkxane jî li wir ava kirin. Hez dikim zanibim diriya kê ra bû, kî bi te ra ye, tu bi tena serê xwe van karan dikî yan kes li gel te heye, tu çawa alîkariyê digînî wan kesan, diriya kê ra ye? Ez va ev tabloya xwe ez difiroşim, wek te got me ne vediya û dibe dibe diyarî, ji bo vî ha wê ra dibin kitêbin ew nanê sêlê em çê dikin, tiştê got çi xebata ku ez dikim,

Ew yanî heta bi rih û canê xwe jî camêr fîdayî ji ber alîkariyê de. Şev û roj xebatê dike ji bo ji bo zaroka pêş xwe me sê me biriya wê re jî me got ew sê sê sê biblîyotek me vekirine. Li Guêlan yek me vekirî û li Domîzê me vekirî yek û li Kewregoskê jixwe ew vekiraya têdeyî. Ben bi rastî heta tariya cana jê heta saet serê sibihê jê pêr diştexinim dê kodê baş kitêba tebeyîn. Min jê teba her her çî kim teba kirî. Wexta zarok kitêba wana kê binya tine bin ji wan tebeyîn û ew kebasa ke yok mesela me û û tembûra û teneka kitêba ji wan kebasa dike û şîr dike û ji bo zaroka şîrê dike.

Ê wilo hene mana tu hêviyê me hêviyê me pêk bî. Rast e. Em jî destxweşiyê ji bo wî birê dikin. E, Her wiha li te jî dikin. E, Guhar em, ma, Taban bi tenê çê nabe. Guhar Mamo dibêje dibêje bîtir kîjan tabloya te bandora wê li ser te heye?

Li cem te çawa ye? Jiyana Tu çawa penaberî ji min dinerxînî re jiyana penaberî? jiyana penaberî ma ne bi vî hawî ji xwe zû wê alîkariyê dikim ez naxwazim penaber li li dinyayê bela bin û penaber çê bibin. Ya mero ne mero ne bi- ne zilm û zorê bû ne ji birçîbûnê bi jî e, kes e, penaber nabe. Belê Em dixwazin bi vê reng bi vê rengî hanê em wêna wêna e, ne- nebîn ji ber ku em êşa wê dîtî ez ne- yanî em hêvîdar im ku kes nebîne û ê bidî tu bijî hêvîdar im ku dilê wî şa bibe lê ê min bi xwe dilê min hema şa dibe yanî hemer jî derbas dibe penaberî bi rastî ne gema mirov bû penaber ne me li sera penana ka yekî welatî wî hebe bi penaber kengê bi welatî wî heye yani penaberiyê bi min jî hebe wala yekî Sûrî bû yekî Tirkî bû yekî Hindî bû Zakî bû yani welatê wa hene

Bayê ba pêk tê em roja referandîn em em çûn ser mezarê rehmetî û me hêviya xwe jêr gotin hêvî xwe dê pêk dê belê Silêman dibêje çi rêxistinên yên Almanî yan yên Kurdî alîkariya te dikin piştgiriya te dikin Alman dost û hevalên min in. Meselen ew malbat e, xesba min e, meselen xwa pîreka xwa xanima min e, zilamê wê meselen dost û hevalên min in. Yani dost û hevalên min Alman pir in bi rastî. Ez bawerim te belê ez bawerim we komeleyek jî li vir ava kiriye bi navê dara miradan bi rastî jî navekî balkêş e çima we nav lê kir dara miradan û komelaya we bîtir çalakiyên wê di çi warî dane berê berê komelaya ava çend salekî ez Xabak li bir heyê çênabi kes derî ew hezir tebîa ser çênabi kes derbas bê û xera bik û ya destê xwe bidê ew divê tebîata be xwe bi xwe çêke. Îca derî cêz cêz gava got xel dirin ziyara ew ji xwe em dît dûro darik ketibû û darik li ser wê darê şîn hatibû. Yani dar ji qurmê xwe dir qurm qurmê di erdê nema. Ew darayê ser şîn hatî û ew ew navê na ji bo na ji bo wê darê navê na kir dara Mirada. Ew bi xwe navê vena da di navê Elmanî da dara hêviyê yanî ew hêviya xwe bi xwe şêdî. Min ji bo wê name ew komele ava kir ew jî malbatî û dost û havalin yanî. Mesela xesba min carna jî meqala wê nekir xwe camêrê ew xesbê em tiştê xelkê ji bîra kenza mesela desta çê dike gora çê dike difroşe û wera jî dişînî dixik çîka komelî de ez ji bo ez bişînim

Destxweşiyê lê dikim her bijî. Ji ber ku alman in û ew qas alîkar in bi me re yanî bala xwe bidinekê alman ew qas alîkar in ji bo miletê me ji bo xelkê me hêvîdar in em bi xwe ewha alîkar bin bi hevdû re em piştgiriyê ji hevdû re bikin alîkariya hevdû bikin ji hevdû hez bikin. Çavnebariyên nevê navê jin hevdû yanî bi rastî dema merov dibîne kesekî biyaniya ewqas bi te dêşe û ewqas alîkare û piştgire ji te re wê demê merov jî bihêz dibe merov merov jî dixwaze bîtir xizmet bike ji bo welatê xwe ji bo miletê xwe dibe em jî fêr bibin hinekî van tiştan ji xelkên van welatan Ez ez bixwe ez bixwe mesela wekî te qala dî ke kesema baqlê min pirsî kir ew pirsa go kes alîkariya min dike ez alîkariya kesî ji munezema ji hikûmetê qebûl nakim bi rastî. Ji ber êm rengê min ne ew e. Rengê te dî mesela hinek hene her kes û rengê wî heye em dixwazim rengê min hepkî wilo cida be. Ji ber taba min e. Mesela taba min xeswa min gava got şixol ya mesela pîreka xanima min e ya ew dostek me bi hevalek me bi şixolim destê xwe taba Ew ya dibêje rêxistinên sivîl yani berê. Ma sivîl jî ew jî ew ji hikûmetê didistîn ez vat şan nakim. Ew ew ew got sivîl jî ê got mirazame çêkirine û ji alkariya xwe hikûmet didiwana mane ew jî ne yanî êm ez xwazim tava min ji min bê yani. Serbixwe ew ez xwazim xwedana min têde bizan ez xwazim tava min têde ne tişkî Ez dixwazim ji ber ku hedefê min jî hîn û em fêr bibin bê bê muqabil bê berember em alîkariya hev bikin. Ez wê ez wê hêvî dixwazim ji ber vê vê yekê jî ez tişkî mesela ez va ew hikûmetê ya mesela ez narim beriya beriya Caritas ew Rot Kroyz bêjî hezar yan gelek hene rêxistin hene alîkariyê dikin ez va tiştan nikarim. Ji ber ê min jî dayê ê baş e kî bike baş e çi bê baş e. Nabê gava bo alîkarî çi rengî bi cê hurmetê

Yanî dibi malê xelkê, dibi alîkariya xelkê nabe alîkariya min. Belê rast e. Baş e mamoste Zuhêr gotina dawî yê tu çi dixwazî ji bo temaşevanan ji bo Peyv TV bibêjî? Ez ji bo ez ji bo temaşevana re gelek silav û rêj bar dixwazim wek me got hêviya me ew govin alîkariya hev bikin. Ji hev hez bikin welatê xwe ava bikin bi hije kirin. Hêviya min ji wa heyê ew çîka siyasî û ehzaba û ji nav xwe derxin. Welatê xwe ava bikin zarokê xwe fêr bikin. Fêrî peynûsê bikin, fêrî hijêkirinê û evîniyê bikin. Fêrî paqijbûnê bikin. Û dara biçin dar. Bara Kurdistan tev dibe bi kesk.

Raste. Jingeh Zedî ew jî bi bi zedî bi zedî çar hezar dar çandin ha alif gir. belê. Em, Ji xwe jingeh ew jî tiştekî gelekî girîng e di welatê mirov da. Em, e, Mirov e, haya jîngeha xwe bike, şênayiyê lê biçînê gelekî em,